Пиямберебез Рамазан аеннан сын иң күп ураза тоткан айларның берсе ул шушы Шәгъбан ае. Хәтта көннәрдән бер көнне Гайшә анабыз Мөхәммәд алейһиссалату вәссәләдәм сораган иде, Я Расулулла, нишләп шушы айны шул хәтле күп уразалар белән аерасың? Пиямберебез әйтә, әйе, шушы Шәгъбан ае ике изге мәшһүр ай арасында калган һәм аларнын нурлары белән, бәрәкәтләре белән югалган, чөнки Раҗәб һәм Рамазан айларнын изгелекләре, данлыклары Бөтенесенә мәшһүр. Әмма дә ләкин Шәгъбан айларын күбесе онытып, югалтып, аның бәрәкәтен татымыйча калалар. Һәм Пиямбәребез әйтә, шушы айны, әйе, Шәгъбан аен, бигрәк тә уразалар белән камилләштереп, Шушы айда кешенен гамәл дәфтәрләре Аллаһы Тәгаләгә күчә икәнлеген пиямберебез хәбәр итә. Пиямберебез әйтә. Шушы айда минем гамәл дәфтәрләрем аш алышынган вагытта, мин уразалы килеш гамәл дәфтәрләрен алган кебек, уразалы килеш гамәл дәфтәрләрен Аллаһы Тәгаләгә күчсә, бик күркәм һәм изге гамәл булыр дип, пиямберебез шушы айларны изгелекләр, игелекләр белән, гамәл-гыйбадәтләр белән мул кылган. Хәтта хәдисләрдә килә, Раҗәб ае, ул утырту ае, Шәгъбан ае, ул су сибү ае, Рамазан ае исә, ул уңышлар алу ае, дип хәбәр ителә. Һәм шулай ук башка хәдистә әйтелә, Раҗәб ае, ул Аллаһы Тәгаләнен рәхмәте белән мул булган ай, һәм Шәгъбан ае, ул арыну, чистарыну ае, һәм Рамазан ае, ул да инде изгелекләрне күбәйтү ае, дип шулай ук хәбәр ителгән. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, пиямберебез шушы айны күбрәк изгелекләр, игелекләр белән һәм бигрәк тә уразалар белән мул кылган. Уразаларыбызны күбәйткән саен, беренчедән, пиямберебезнең сөннәтенә, әйе, һәм шәфәгатенә лаеклы булабыз, Алла бирсә, һәм, икенчедән, арынабыз, гөнаһлардан пакъланабыз, чистарынабыз. Һәм шул ук мизгелдә без пиямберебезнен икенче насыйхәтен дә онытмаска тиешбез. Пиямберебез әйтә, Әйе, Шәгъбан ае бигрәк тә беренче яртысы бик мөбарәк. Икенче яртысын, әйе, бик күп уразалар белән пиямберебез уздырмаган. Ни өчен? Чөнки тәненә, әйе, хәл кертеп, Рамазан аена хәтле бераз булса да Көч җыеп, әйе, пөйәмберебез тәненә җал итергә биргән. Хәтта хәдисләрнең берсендә әйтелә, нәкъ Рамазан ае алдыннан ураза тоту хәтта гөнаһ та булырга мөмкин. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә шушы мөбарәк Шәгъбан айларын изгелекләребезне, игелекләребезне күбәйтеп, Аллаһы Тәгаләнең мөбарәк Рамазан аена барып җиткәндә үк без Пакъланып, чистарынып, арынып, әйе, Рамазанның бөтен тәмен сизүче бәндәләр арасында булуын насыйп әйләсен, Аллаһы Тәгалә бәхеттә, бәрәкәттә, шатлыкта, сөенечтә Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган гамәлләр белән мул булган гомерләребездә яшәргә насыйп вә яссар әйләсә иде. Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.